Ri perile vayingiseri ha mu amukela ka Bavu Bros Radio aka nongonoko wa hina wa vaxumi hi sikukulu leri a ri yimerile ku nongonoko wa hina wo sungula wu fikini hi ri vaxumi ha swi tiva vanhu vo tala va vuya emintirhweni va vuya ku gingirikeni va vuya ka swilo swo hambanahambana so ha mi amukela ka nongonoko lowu laha hi nga ta kha hi mi xumisa hi ku vaxumi nyana ka. Swi nga ri na mhaka ku ri mi huma kwihi a mi tirha swa njhani mara nongonoko lowuwani i wa n'wina Mvhulu i siku rin'wani ro tika swinene a ri hi olovelangi vanhu vo tala a hi ri tsakeli hi mhaka ku hi va kha hi huma ka weekend swilo swi va kha swi huma ku tsakiseni ku humiwa ko nwa swimanimani ku humiwa tigegeni ku va ku swi swa na ni va vhali nyana mara. Ingaku swa kha swa ya kona so hayi hi ta va hi ri kwala Mvhulu wun'wana na wun'wana hi kha hi ku va xumi loko se yi chayini le tirhweni leyi se ku hambaniwi na valungu ku vuyiwa kaya minkarhi yin'wani vanhu va nga ku swekeni ka swakudya swa ku lalela i minkarhi ya kahle tanani hi ta dzumba kwala ka Bavhu Bros Radio mi tshame na mani na loko a ku nga ri V_J Bavhu . ni na n'wina kwalawani hafu ya awara hinkwayo hi ri swin'we ku ta va kha ku tsakisa swinene ti ta va ti kha ti vuya vujijiji i nongonoko wa hina wa vaxumi wu sungurise xisweswo na kasi hi wa vutlhanu hi ta tlhe hi vuya futhi na nongonoko wun'wanyana wa ta mporoma mi ta twa to tala hi wona tshamani kwala mi hi landzelela hi ta va kha hi bula hi swo tala namuntlha heyi ti ta va ti kha ti vuya vujijiji ku na timhaka to talanyana. to tsakisa so la ka nongonoko wa hina laha wa vaxumi hi ta va kha hi bula hi timhaka to hambanahambana hi burisana hi ndhavuko wa Vatsonga hi burisana hi vunanga hi burisana hi tinhlokomhaka tin'wani na tin'wani to hambanahambana hi vuya hi ta hi ta ti kanela kwala. hi bula na tona nkarhi wun'wanyana hi ta va na vaendli kumbe vayeni lava nga ta va va hi vhakacherile eka nongonoko lowuwani va va va ri na hina a ku ta nandziha ngopfu ha lembe ra ha to leha lembe ra ha to nandziha swinene so ya na swi tiva ku vanhu vo tala va ta ku heyi i mhani Muyisa loyiwani V_J Bavu. ku nga va ku ri mani so swo ti tivisa mhaka yo ti tivisa yi tsandza ngopfu ku ze vanhu va feyila ti interview va fika va va vutisiwa ku ri hi byeli nyana hi wena nyana eyi munhu a khoma laha a tshika a khoma laha a tshika se mhani ni nge vuli to tala mhani i jaha ra ka makwetsimi i jaha ra ka bavhu a ka phaphazela a ka phaphazela wa mutende. Tiko leriya ni tshemba ku vanhu vo tala va ri tiva lava nga ri tiviku mi ta ze mi ri tiva na mina ku na matiko mo tala swinene lama ndzi tsakelaka ku ma tiva ni nga ma tivi vo Jim Ngalalume loko tiko ro sungula ni nga ta vhakela rona ni nga ri tiviku hi le ka Jim Ngalalume no twa ku ni tsakisa vito leriwani ku na risimu rin'wanyana ra Sakamela ro hi ya ka Jim Ngalalume u tshama u ri ntlangwini va ku bela risimu ri vulavula hi ndhawu yo karhi u ze u twa ingaku u ngo khandziya thekisi u ya. u kha u nga wu tivi na ku wu tiva hi mhaka risimu ri kha ri ku bela se ka Jim Gala lomu hi ndhawu yin'wana so ni huma ka Phapazela a ku yo duma ngopfu hi dumisiwe hi vanhu lava va nga duma loko a ku nga ri timhaka ta vona a hi ta va kha hi nga tiveki ngopfu ka Phapazela la ku humaka vo Red boy Mchangana a loko a nga ri Red boy kumbexana hi nge hi nga tiveki ngopfu la ku humaka vo Nozinja la ku humaka vo Dilliver Makhuvele. La ku humaka vo Matsatse lava humaka Phabazela kambe ni nga ta hemba swi nga endleka loko va nga humi kona mi ta ni khomela mara a va dumi ngopfu ka Phabazela na kona la ku humaka vo Tshetsa Boys yin'wana ya membara ya Tshetsa Boys a yi huma kwalaya ka ka Phabazela so i i tiko leri tivekaka nyana ha va khensa vanhu lava nga rivekanyana emepeni ka. a ka phaphazela wa muteka so muganga lowu ni humaka ka wona a ka phaphazela a wu na vito ko va na nkulukumba wun'wanyana a nga ze a wu thya vito a hi khale ngopfu hi mhaka ku muganga leyin'wani yi na mavito ka phaphazela ku na le zone four lava ngo hi le Siyazikhova ku va na le Gadlanani ku va na le Katekani ku va na le Dibini ku va na le kwihi a ni ku va na le Katekani a ni tivi loko ku ri ni vuhlayi na Katekani mugangaganga nyana leyo hlaya so hala ka hina laya. Hala ni tshama koho kusuhi na primary ya ka Babazela a ku na vito ko va ku ku ri koxe ku nga ri na vito ni twa vanhu lavan'wana lava humaka matlhelo laman'wana va ku hi le switandini se mara nkulukumba un'wanyana a ze va a ku hi ta ku hi le ka Babazela a ti a ya se ni humaka Babazela a ti a. hi swona leswi mi faneleke ku swi tiva hi mina sweswi so hi ta va kha hi burisana hi swo tala ti results ta ka matric ta huma mundzuku hi lava ku ya langusa nyana ka nhlokomhaka yaleyo hi tlhela hi burisana nyana na van'wanyana hi twa ku ri va ha swi tsundzuka xana loko ti results ta ka matric ta vona ti huma a va ri kwihi a va a va tsakile a va nyanyukile kumbe a va chuhe ku fika kwihi hi ta va kha hi twa hi vona kwala ka nongonoko lowuwani na ku rhanga hi ndlela. yi nge za ya kwala boat ready va humese risimu va ku ri tshamani hansi mi vulavula na yena i risimu ra kahle swinene ni ri yingiselini ko tala so boat ready i munhu loyi minkarhi hinkwayo loko ko ze ku va na trend yo karhi kumbe ku va ku ri na xilo a lexi vanhu va nga ku xi landzeleleni ngopfu hi nkarhi wolowo kumbe risimu rin'wana ri nga ri ra house ri nga va ri ra genre yin'wana. leri vanhu va ri tsakelaka ri nga duma bo ti-radio munhu loyi a rhandzaka ku swi teka a swi remix-a so tinqambi to fana na teto swo boha hi va na tona ende ti tlanga role ya tona ti na nkoka wo karhi hi mhaka ya ku ri ti kota ku teka swilo leswi nga ku humeleleni hi nkarhi wolowo ti yimbelela hi swona mina ni pfumela ku ri vunanga bya Xitsonga. byi fanele byi kota ku hlayisa ndhavuko byi kota ku hlayisa migingiriko hinkwayo ya minkarhi yaleyo so loko ni yingisela risimu leri nga huma malembe ma khume lama nga hundza ni fanele ni kota ku swi twisisa ku ho vutomi a byi ri so hi nkarhi luwa hi malembe ma khume lama nga hundza so nqambi yo fana na buti Reddy yi le ku tlangeni ka ka role ya yaleyo swinene so vunanga bya Xitsonga hi ndlela yin'wani byi fanele byi kota ku ri. byi hlayisa ndhavuko wa Xitsonga byi hlayisa na minkarhi na mikhuva ya minkarhi yaleyo so that's why ni tsakela ku ri hi vulavula hi bo ti-ready nyana switsongo so mara nqambi yin'wanyana leyi hi ta vulavula hi yona siku rin'wana leyi tirhaka ntirho kulukumba swinene lowu swi ta ka ku hlayisa ndhavuko I i red boy muchangani and van'wani va ta ku ha no vula hi mhaka ku ni te va huma ka phaphazela mara hi ta kuma siku kahle kahle hi va hi vulavula hi nhloko mhaka leyi kumbe hi va rhamba hi ta va interview kwala so loko mo yingisela vunanga bya red boy muchangani i vunanga lebyi byi vulavulaka hi swilo swa xintu byi vulavulaka hi swilo swa ndhavuko byi byi vulavulaka hi ririmi ra Xitsonga na mikhuva ya Vatsonga na mitlangu ya Vatsonga yo hambanahambana se. i swilo leswi ni vonaka swi ri na nkoka ngopfu hi ta hi ta vulavula hi tinsimu to fana na vo chelwa loko u ya yingisela risimu leriyani xo kumbexana ten years kusuka kwala kusuka namuntlha n'wana lowu ntsanana loko a yingisela risimu leriya u ta lava ku tiva ku xana i yini chelwa i va hlamusela ku no chelwa i munhu wo ka wo ka a nga koti ku cina na yini na yini i munhu la rhandzaka ku yimbelela hi swibelani i munhu la rhandzaka ku yimbelela hi hi hi mitlangu na minyanya yo hambanahambana se. vunanga byo fana na byi na byi byi va byi ri na nkoka ngopfu hi le ku na ku na risimu rin'wana ri ngo xi na mavito yo tala or xi na mavito ri vulavula hi swibelani hi tinxaka ta swibelani swa ku hambanahambana so swilo swo fana na sweswi swi na nkoka ngopfu ende hi swin'wana swa leswi hi faneleke hi vulavula hi swona siku rin'wani ka loko hi hi kuma nkarhi a hi yeni a ka mhaka ya namuntlha ni leyi ku nga ku ti-results ta ka matric. Ta huma mundzuku leri xaku. I siku rin'wanyana ro tika swinene ende ngopfungopfu hi mhaka ya ku matric 2020 a yi nga olovangi xinghunghumani xi ve xi hi fikela khombo ra Corona Virus ri ve ri hi wela leswi nga kavanyeta swilo swo tala ngopfu hi yo mhaka ti results ku ri kona ti taku ti ta huma sweswi se vanhu va vonaku ingaku i I khale nyana so i siku rin'wana ro tika so hi lava ku vulavula na vanhu lava va nga hindza ka swona khale nkarhi wun'wanyana va hi byela hi ntokoto wa vona ku vona swi va fambeli njhani hi siku leri ra so ivi vutomi kusuka kwalaho byi gina byi ya kwihi ni ta mi nyika xikombiso hi mina ku sungula hi nge hi za hi nghenisa van'wani va vayingiseri va hina la ka Bavhu Bros Radio se. mina ni un'wana wa vanhu lava a vanhu vo tala va langusele ku ri ni pasa swinene se loko siku ra ti-results ri ya ri ya fika hi mhaka ku kumbexana loko na ha ri hala hansi a ni pasapasa loko siku ra ti-results ri ya ri ya fika swi kuma ku a hi tona leti vanhu a va a va langutele tona mara a ti nga ri bad ko va ku a hi tona leti vanhu a va a va langutele tona ngopfungopfu se. ni tsundzuka nampundzu na ha tlele ni kuma call yo suka eka munghana wa mina a ri ka Malamulele a hubutini a ya xava phepha heyi ku na vanhu vo hubuta ku na vanhu vo hubuta hi mafoni va ya xava maphepha se a ni fonela ku heyi n'wana mhani u pasini a ku kume. ti swinyele ta ni swimbirhi eeh, and a ni nga languselanga swona mara a na ha tsundzuki loko ku ri ku sms a yi ngheni khale mara ni ve ni kuma sms ni kuma ku ye swinyele ta ni swo swo va swimbirhi ntsena and mhani ni languseli seven vanhu hinkwavo kumbexana a va ni languseli swo swi ivi ni foneriwa hi hi lava va ni dyondzisa Xitsonga mhani Mudavula na voho hi van'wana a va languseli swilo swi kulukumba ngopfu se loko va ni fonela va ni fonela va tsake ngopfu ni sure ku lava va ri kona loko ku ri ku a va ri na vanhu. Eya va fane va va byela ni ku ya na ha fonela n'wana wa mina loyi mi ta swi twa ku u tirhe njhani kasi heyi ku na risimu ra psychology ro a ti bangi kona n'wana a nga ti hupile a ti nga bangi kona a ti hupi nyana se hayi va ni fonela loko ni va byela ni swi twa ku heyi moya wa vona wu wu vi wu ehla nyana mani loko va swi twa ku hayi a ti bangi kona tihopi se i siku ro tika mani i siku ro tika swinene mara ni gine ni kota ku ya la a ni lava ku ya kona . a University of Pretoria ni endla leswi a ni lava ku swi endla swi fika swi swi tlhe swi ba nyana ni ta mi byela nyana switoritori swa kona se hi ta va ka hi khumba nyana van'wani va yingiseri la va hi byela ku ri kahle kahle siku leriwani ra ku huma ka ti-result so a hi khumbeni wun'wani wa va wa vayingiseri va hina lawani a ta hi byela nyana ta ntokoto wa yena ku ri yena swi fambise ku yini siku leriwani ra ra ra ti-results ta yena ta ka matric heyi a va hlamuli tifoni vanhu van'wanyana. Ahe. Ee ma andi minjhani na mi le moyeni a ka Bavu Bros Radio mi vona ku wa Nge, u pfukile minjhani? hayi na hina hi pfukeni mani E e. eyi mindzuku ti ti-results ta vana va ka va ka matric ta huma Ya hi twa swona. Eh va ta va kha va ya xava maphepha lava xavaka maphepha ti-S_M_S ti ta va ti karhi ti nghena se ni ku hayi na ha twa nyana kusuka ka vanhu lava nga swi tokota khale ku ri siku leri i siku ra njhani ri nonoha ku fika kwihi kumbe ri olove ku fika kwihi a ri ri njhani hi nkarhi wolowo mara loko va ku namuntlha ti-results ta huma.
kahle kahle hi ku ya hi mina a swi a ku ri na ku tsakanyana mara na ku chuhanyana hmm. ku siku ra koho ri va ri nga tshamisekanga kahle ku ti-feelings ti va ti mixanile a ni swi tivi ni ta swi vutisa ku yini hi xitsonga hi ku e hmm. lava hala ngilambe va yivinyana i ramanani
ya swa twiseka
ya siku ra kona a ni chuhwini mara ni tlhe ni tsaka ni nga swi twisisi ku na ku rhonga ku ri hava kahle kahle swi va swi hlangana ni nini mm. hi lerero a ku ri siku ra mirindzelo a ku nga tleleki kahle siku leri kha va ku munduku ta huma ne eya eh, ku fana new year a ku tleleki
so i new year's eve ya ya ma grade twelve

Loko ku ve hi misiku a wu swi expect-ini ya u nga va na ku tsaka ku yee se ni ya hala ni lava ku ya kona and all that loko ku ve ti-result a hi tona leti u nga ti expect-a yes u ta va u ri disappointed and then se u sungula ku va na ku kanakana ku u nga endla yini hi ku se ni wa swi na wena wa swi feel-a wa swi twa mirini wa wena ku ya ingaku se ni swilo swa hambana vutomi byi sungula ku cinca ende a wa ha swi tivi ku ri se u fane u ya kwihi

Se ku yiwa a yunivhesiti ku ya hanyiwa vutomi byin'wana byo hambana na bya le high school hi swihi swin'wana swa switori swa lembe ro sungula u swi tsundzukaka kusuka a a a yunivhesiti malembe ndzhaku.
Leswi tsundzukaka i ku loko wa ha ku fika yi swi tsakisa hikuva u ri ka environment yintshwa ende u vona swilo swintshwa. tele leswi u hlanganaka na swona um xin'wanyana xa kona i ku hlawula ku vumba vuxaka byintshwa na vanhu vo hambana swilo swi tele kahle kahle u va u ri kule ne le kaya u na freedom hinkwayo ende se kahle kahle u la ku sungula vutomi bya wena byintshwa ya . ya so a ku na a ku na xin'wana xi nga tshama xi ku endlekela hi first year lexi u twaku ingaku lexi endleke hi mhaka ku kumbexana swilo a ni nge se swi tiva ngopfu kumbe swilo a ni nge se za ni swi tolovela ngopfu ku fika kwala lexi vonaku ingaku heyi la ni tipoyile nyana la hi mhaka ku ka ni nge za ni tivativa swilo. ni vutisa leyi ni endla ni hleketanyana ni ri ni tsundzukaku i ku ni ve ni hlangana na na na nghozinyana yeah hi siku ra mina hi lembe ra mina ra ku sungula a ha ku fika vhiki ro sungula yeah hi ku a ni nga lavi ku ku ti toloveta na vanhu lava ni tshama na vona a na ha ri na ku chava chava nyana ku tolovela vanhu lava ni tshama na vona se ni vuye ndzi kuma ni ya a a exopeni namadyambi hi nkarhi wa xidyambu ivi ku ya ka mina exopeni ndzi vuya ndzi khutuzwa nyana wo nyopeni se leswi a swi ni vangele i i i xitirese nyana ku va ku a ni ri one se a ni twanga ku ri kumbe vanhu lava va nga ni kutlela vutomi bya mina se hi xin'wana xa kona u fanele u tolovela vanhu ende u nga tali ku fambafamba u ri wexe ya tindhawini leyi u nga yi tivi hikuva ku sungula kulu.
Ya hi yin'wanyana ya timhaka leti vayingiseri va hina lava va ha yaka kwalomu va faneleke ku yi teka ku yi tekela nhlokweni Maanti hi khensa swinene ku va mi hi joyinile namuntlha a ka Bavu Bros Radio va na ni na madyambu ya kahle mi khensa ngopfu va ka Bavu inkomu inkomu. Eya hi sweswo mi titwele hi ta n'wina a ku ri maanti a hi xerhela swin'wanyani switsanana nyana leswi a nga hlangana na swona loko a ha ri xichudeni se ya mi titwele hi ta n'wina ku ri tolovelani vanhu akani vuxaka mi mi kota ku pfunana na me ni tshama ni khutaziwa van'wani va ni tekela foni ende swa mina a swi vava hi mhaka ya ku. Ni khutuziwe ni yo ti langhela ndlela ya kona ni ri hayi leya ni te hi yona leyi loko no ta hi yona va ta ni khutuza a na ha yi jika hi liya hi mhaka ku ku busy busy nyana se loko ni teka yona liya ya busy busy nyana liya eya ma fika ma ni tekela foni se ni swi vona ku he swa dlaya swilo a joni ku vula ka lowo yimbelela so hi lava ku pfa hi kuma van'wanyana hi twa na vona ka hi twa ku ri siku leriwani ri njhani swi ta va kahle loko hi kuma. vayingiseri vo vo hambanahambana hi twa switoritori swo hambanahambana ku ri hi ta va hi ri na swo ringanela ku pima ku hi nga ku heyi n'wina ma ha fambaku tekani nyana switsongo hi leswiwani i timbuva loko ha ha zama ku va kuma hi ta pfa hi kha hi fambisa sweswo hi ya emahlweni na nongonoko wa hina so me me hi zama me hi zama masocha loko hi va kuma. hi ta twa xa vona xitori he a va ku khomi hi tifoni vanhu loko va va vuya kwalomo e minjhani masocha na hayi pfukile ha mu amukela la ka bavu bros radio mani nongonoko wa hina wo sungula hi walowo Hayi, ha khensa muhaxi ku rhandziwa ka nongonoko wa n'wina muhaxi. Eh ha ku khensa hi. Hey ti le ku teni ti-results ta ka matric mundzuku. Eh. Se hi vutisaka ku ku lava ku for vayingiseri va hina lava nge le ka grade twelve ku ri siku leriwani i siku ra njhani kahlekahle munhu u va a kha a titwa njhani . ri va ri kha ri fambisa ku yini ku va ku chuhiwile ku va ku tsakiwile ku va ku nyanyukiwile ku va kha ku humelela yini loko ku ri ku ma swi tsundzuka hi malembe ma lamaya ku ri heyi siku leriwani a ti vuya ngopfu ma nga hi tsongolela nyana switsongo lembe leriya siku ra kona kha va ku mundzuku hi kuma ti-result a a ni chuhi ngopfu ya
a ni chuhi ngopfu.

Eh loko ti ya huma u kuma ku n'wi ku hayi u pasiweni mm. mm, ha ku ta ku ngopfu hayi ku yiwa xilungwini and a swi nga languteriwangi a swi nga languteriwangi leswi a ti nga pfuki exikolweni swi ti ku ku vi xihlamarisi ti vutise ngopfu ku njhani
i ku kumbe a va tsalangi swona ni
ti vutisa kumbe a kumaka munhu la ni tivaku la a ni tsala vusiwana ku a xi nge ceni lexiwani
i mahungu ya kahle i mahungu ya kahle mara loko munhu mi kuma ku a nga swi languselanga swa kahle ivi swi famba swi va kahle ivi se ku fambiwa ku yiwa kwalomu a swilungwini um lembe ro sungula i lembe leri nga olovangiki vanhu va va va nge za va tolovela ndhawu va va nge za va tolovela swo tala.

Ku na vayisa lava vo vo endla mikisano lava va va tirhisaka swipano swa tiphosiringi lava u fika u humesa mali u homba ku xi mikisano leyi xi xi xi bolo a ku xi vona kwihi and a na ku a na ku cheleriwa mali ya mali ya swakudya na rhende mahaxi se a na hakeli mali ya rhende se a no sala na mali ya swakudya se ivi se loko kha ni famba dorobeni ni hlangana ni hlangana na vayisa lava va ri khoneni ka xitarata lexiya xa xa gosimani lexiya loko ni fika ni fika ni yima laha ni endla ku ni fika ni yima laha muhaxi loko ni fika ni yima laha se mbilu yi ku tlanga laha humba ku xilo xa xile kwihi eh. loko ni humba laha muhaxi a ku ri na vanhu kwalaya a ni khomi xikulu beke ni yi jikisa ni koka ni koka hundred rand ni yi chela laha eh. loko ni koka hundred rand ni yi chela laha un'wana a yime laha a tlhelo ka mina Eh. a heta koka na a heta koka mali la hinkwayo yi sele la beke la yi beka ni nga Eh. a ya a yi kona ku hey eh vuyisa mali ya mina Mm. wo hayi loko va va heta va nge va nge va yi nghenisa laha mali liya Mm. ivi se lwa lwa ni tshama na ku hayi loko u khoma lwa

Loko no kombela no kombela mi xavela ni komba ku xavelela ka vayisa lava a ni tirhisa dofoni za za swaku leta ni bya rin'wana na Vodafone yeah va ku hayi tlanga hi le xanani kumbe u ta wina eh. loko ni tlanga va dya na foni liya yo loko yi sungula ku heta muhaxi yo yo ni ku no kombela no kombela foni ntsena mi nyikeni foni ntsena Yeah. laha va ni va hetelele va ni nyika foni mhaxi va teka ma- mali lowu i sweswo mali ya swakudya iyo boheka ku fona kaya ni boheka ku chata chata ku ye Yeah. esukwini ni va fonela kaya ni ku hani khoma nkuzi Mm. khoma nkuzi ni ku se va ku khoma njhani nkuzi u nga se ku wu fona a ni za ni vona ntiyiso mhaxi
Ya no a ku ri a ku ri khombo ri kulukumba leri nga humelela na va tiva va hisa lavo tlanga swipanikani va nghozi ngopfu eya va nghozi ngopfu sweswi loko ni hlangana loko ni ya dorobeni ni va vona a na ha lavi no va langutisa va hisa a na ha lavi no va langutisa hayi masocha hi khensi swinene hi khensi swinene nkarhi wa n'wina hi khensi swinene ku va mi hi xerheli swin'wanyani swa leswi mi nga swi tokota loko ma ha ri kwele a xikolweni. Vukreste mi hina mwana. Inkomu hi ta hlangana futhi eka rin'wana siku ka nongonoko i masocha valavo va ka va hi xerhela swin'wana swa leswi va nga hlangana na swona se vanhu lava va tipaniki lava va ri lowu mi hlangana na vona heyi mi va chava um mali ya mali ya grocery hinkwayo yi vi yi fambisa sweswo xikan'we na na tablet o mara tablet va tlhela va gina va yi kuma heyi. ya vutsotsi lebyi nga hala madorobeni byi tele mani so vanhu lava va nga tsaka va nga tsakela ku ya ka swikolweni swo hambanahambana leswi va lavaka ku ya ka swona mi fanele mi ti vonela ka swilo swo fana na sweswo hi nga ku vanhu va kona hinkwavo va share-ra switori swa ku Khutuzowa ntsena mara a swi vula ku ri ku tshama kha ku Khutuzowa vanhu so vanhu va nga chuhi . Loko va pasini a va yi va ya dyondza kwala mara swo vula ntsena ku ri loko munhu a nge se tiva ndhawu swilo swo tala a a pfuniwi hi van'wanyana vanhu hala tlhelo a tlhela a nga ngheneleli swilo leswi a nga swi tiviku kumbexana swilo leswi a nga swi twisisiku a hi kumeni muyingiseri wo hetelela hi hi twa xin'wanyana xitori xo hetelela eya ta vuya ku le ku nambeni ka jealous. ku vula ka lavo khida so a hi zameni loko ho kuma van'wanyana hi nge za hi ya ka vona me va hi sala va ni tsundzuxa xitori xin'wanyana xa mina a ku a hi xa ku khutuziwa lexiya xa ku khutuziwa se ni mi byele lona a ku fika so ni ve ni ya hambileswi ni nge te ti-results a ti nga bangi kona tihopinyana ni ve ni ya a University of Pretoria. loko na ha ku fika siku ro sungula sungula ra ra class ni le ku laveni ka ka tlilasi yaleyo ingaku a ku ri engineering building three a na ha tivi ku i number three lava nghenaku a a U_P kumbe va nga nghena U_P va ta yi tiva leyi nge le ndzhaku ka aula a na ha swi tivi ku i two or i three na so a ni nga swi tivi ku ndhawu leyi yi le kwini ni famba ni kha ni vutisela so loko ni gonyi nyana ni ri kusuhi ni hlangana na muhisi wa n'wani ni n'wi vutisa ku heyi ndhawu leyiwani. yi le kwihi ni n'wi byela na hole number ya kona ivi se a ni kombeta a ni vutisa hi xilungu vhela ni a va hi dyondzisi nyana English a ka grade twelve hi cream nyana se muhisa un'wana a ri ndzhaka mina wa ni twa ni kha ni vutisa ende na yena u ya kona laya mina ni ya kona ivi na yena a vhela a ni tsutsumela ku heyi a vulavula hi xilungu ni nge vulavuli hi xilungu mina. a ni vutisa ku ri va ni byerile ku yi le kwihi ndhawu leyi na hi ku na yena u ya kona se a va ku hayi no a hi fambi swin'we loko ku ri hi ku va ku byerile ivi hi famba swin'we hi ku ha hi famba kahle hi kha hi ti bulela hi mafesiti a hi tivi nchumu ha ku fika ivi hi fika hi tlhe hi nghena etlilasini hi fika hi tshama swin'we loko hi fika hi hi sungula sungula nyana kwalaya ivi va hi nyika nyana xibireka nyana Hi ya mahlweni hi tibulela, hi tikhomela mabulu na muisa loyi. Se a gina a ni vutisa ku, Hi wena mani ni titivisaka? Loko na yena a titivisa laya, ni kuma ku, Yerr, rihisa leri i muchangana. I muchangana rihisa leri, ri ni dlayise xilungu a ni swi tivi nkarhi wo leha ku fika kwihi ende xilungu xa kona a xi ngo kotiwa swona ma swi vona. Se no vhe ni tsundzuka xitori xexo. Ku ri loko vanhu va ha ri ka ka ka ka lembe ro sungula swa tika ku tlhela ku va na xiyisa xin'wanyana na xona xa muchangana xi nga xi nga hi tolovela hi mhaka ku xi hi twi hi kha hi vulavula xichangani mara vito ra xona hi gine hi nga ri tivanga ende hi ve vanghana lembe hinkwaro so hi hlangane a loftus stadium ingaku a ku tlanga pirates na sundowns siku ra kona se. Xi hi twa ha ha yimi stadium a handle ku ri na wayeni xi hi twa hi yimi na vanghana va mina hi kha hi ba xichangani laya ivi xi hi tela xi fika xi hi xeweta ha ha yi bula ku tlhela ku ngheniwa stadium swin'we hi tlhela hi hlangana siku leri landzelaka a khempasin-i hi hlangana na siku rin'wanyana futhi or se hi hamba hi ti tshamela hi ti bulela mara na namuntlha na sweswi ku ri i mani Muyisa luya vito ra yena a ni n'wi tivi hi mhaka ku hi gine hi nga vutisanangi. so swilo swo fana na sweswo swa ende se a swi nyumisa loko se nkarhi wu fambe nyana ku e wa ha ta vutisa xi hisa lexiwani ku ri vito ra xo i mani imagine mi mi ve vanghana for nkarhi wo leha me hi ringesa ku fonela van'wanyani hi kuma munhu wo hetelela loyi hi nga ta burisana na yena ka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi twa switori leswiwani swi le ku ni tsakiseni ngopfu nkarhi wun'wanyani vanhu wa tshama na vona nkarhi wo leha mara u nga swi tivi ku ri. va tshama va humeleriwa hi hi switori swo fana na sweswo so a hi zameni ku twa muyingiseri wo hetelela ku ri xa vona xitori xi nga va xi ri xihi na. Eh, ba. hey masangu minjhani na Ni rwala mjana.
ha hi pfukile mi le moyeni ka bavu bros radio Oh, amkesini kukuramba eh ba. Eh, so hingo minduku i sikukulu mani eh, mbuyelo wa matric wa vuya eh, i vujijiji la tikweni eh, vanhu va va yimele ti-results ta vona i siku ra njhani siku leri loko ku ri ku ma ha kota ku tsundzuka swa le ndhaku le loko mbuyelo wa ka matric wu huma

a swi fambisani leswi a swi laveki swona Mm. leswi van'wana va ngo a swi ri kahle mara a ku nga leswi mhani swi languteriwe ya Eh, mara ku ku ya ku ya fikiwa la a ku laviwa ku ya ko ku yiwa kona hambileswi a ti nga fikelelangi tona laya a ti laveka kona so i- i- vanhu vanhu vo tala va tsakeli Ku ku ya emahlweni va tsakele ku vona ku ya humelela yini loko se hi hi ya etiyunivhesiti loko se hi hundzile eka grade 12 hi byeleni ku ri hi swihi swin'wana mi swi tsundzukaka loko ma ha ku fika eyunivhesiti swin'wana swa switori leswi mi swi tsundzukaka swi nga va swi ri swo tsakisa swi nga va swi ri swo vava swi nga va swi ri swo hlekisa leswi nga tshama swi mi humelelela hi lembe ro sungula mi ngo laha kumbexana swi nga swi endleke hi ku a ni nge za ni tolovela ndhawu kumbe a ni nge se tiva nchumu ku na swin'wana swo tsakisa mi swi tsundzukaka kusuka eka first year.

va ve va va organize function ya kereke hinkwayo eh. leti a ti tshama a ti a ti ri park town ka tiraka ta ta ta ta levhele eh. loko hi ya leyi hi fika hi tsakisiwa hi tima tafula tafula ka ri tafula rin'we ri ri na na vanhu va a hi ri vanghana sweswiwani vanhu nga ri kena hi ri fifteen eh. loko loko hi tshamile laha vhele

i kasi swi ta ri nkarhi wa ku hina hi ta tlhela hi hlangana futi eka nongonoko lowu tano yu ya no e ku na ku na mukhalabye van'wanyana vo a vuton'wini swilo swa endleka a ku ri a ku ri pulani ya masangu yaleyo yo endla ku ri va nga yi le mahlweni va ya va ya njhekanjhekisana na van'wanyana hi mhaka ku heyi a ti ta vuya se va vhela va ku hayi hi mina vo makhelwani hambi mo ni tolovela mi nge ni koti loko ni ri na mambula ya hi le hi le kusuhi no gimeta nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha mi ni mi byela xitori xo hetelela lexi a hi xa mina ende n'winyi wa xona a ni a ni n'wi fonela so. hi tshama a ha ri Eugene hi tsala tutorial yin'wana hi kuma ti zero na ti one na ti two me lo ni tsundzuka nga ku a ni kume one a a ni wela ka lava nga tirha kahle hi mhaka ku majority a yi ri na mi zero so hi mhaka ku a swi hleketa a ku ri tutorial u nga ri test so hi teka ti script letiya hi tiveka laha hi tlhela hi teka na picture ni sure ku picture ya kona ni nga ni ri na yona ya khale se. muhisa wun'wana a khome zero wa munghana wa mina a teka xiphephana lexiya a xi petsapetsa a xi hoxa ndzeni ka endzeni ka bag loko a xi hoxa laya a a famba loyi xikolo xi huma se loko a ri ku fambeni a ya la a kumaka kona transport yo ya kaya. a hlangana na sesi un'wanyana a n'wi tshunelela a n'wi xeweta a lava ku bula na yena se loko va kha va bula va burisana swi va kahle ivi swi fika laha se a kombela ku tinambara loko a kombela tinambara va pfumela ku ha va ta n'wi nyika so foni hambi a yo timeka hambi a swi endlise ku yini a na ha swi tsundzuki se a ku hayi ni to kuma xitsalu na phepha ni kota ku ni tsala tinambara letiwani se loko a humesa xitsalu la a secha secha phepha la a kuma phepha ri nga petsapetsiwa laha ndzeni loko a ri humesa a ku a ni ta tsalela ka leri se a ri petsinula loko a ri petsinula e ku huma noto liya um sesi lava va yi vona se mara va n'wi fela mona tinambara va va n'wi nyika a boheka ku yi tsala ku ti tsala kwala noto se va wu vonile. Hambileswi a nga zama ku hundzuluxa phepha a tsalatsala hi ku hatlisa mara noto se a va wu vonile se a swi vi swi nga ha fambangi kahle hi mhaka loko se a zama ku va contact a nga ha va kumangi a va ha kumananga kahle ingaku a va a va a va yi doja doja ni sure ku a vo hi boti lava va zero hi lava va fona heyi so. mara marito ya mina mo hetelela ku nga va ku ri ka ma grade 12 mbuyelo wa fika mundzuku a hi amukeleni mbuyelo sweswi u nga ta va u ri xiswona a swi bihangi ku ri munhu a tlhelela a ka matric a tlhela a ya phinda futhe a dyondza futhe a pasa ka lava va nga pasa va nga humelela va ya tindhawini hi mi navelela leswinene hi mi navelela mikateko na n'wina mi ta va na swin'wana switori swo tsakisa leswi mi nga ta hi xerhela swona. aka nkarhi lowu taka. Va fikisa nongonoko wa hina amakumu. Ha! Hi khense swinene aka lava a va rhiye tindleve, hi khense swinene aka lava va nga hi joyina namuntlha. So hi ku wa vutlhanu hi ta va hi ri na nongonoko wa hina wa ta mporoma laha hi nga ta va kha hi mi tisela vunanga byo hambanahambana bya Xitsonga, i vunanga ntsena hi ta va kha hi nga vulavuli hi nchumu ku sukela hi nine ku ya fika hi half past nine. Ivi hi Mvhulu hi ta tlhela hi vuya futhe na nongonoko wa hina wa vaxumi so hi ta hlangana kwala Mvhulu un'wana na un'wana hi tlhela hi hlangana Wavuntlhanu un'wana na un'wana loko ku ri mina VJ Bhavhu jaha ra ka Makwetsimi jaha lero huma le ka Phabazela wa Mutende a ka Phabazela ti a ni ri ni khensi ngopfu lava ha ku hi joyinaku a ho mi tsutsuma a vo ri wana ri chikhotuwa. Hi khensi swinene hi humesa sweswo eka ku hi le ka Bavu Bros radio station xihungasi xa wena khensile. Bavu Bros Bavu Bros radio xihungasi xa xihungasi xa wena.